Adɔfoɔ me ma obi biara fihyia pa ɛbaa Mame Becky kitchen Mame Becky kitchen ɛhɔ ɛdɛ nneɛma pa na yɛkyerɛ ɛwɔ hɔ ɛno nti abusua afi fa w'ani ɛkyerɛ Mame Becky kitchen na wobɛsua nneɛma papa ɛwɔ hɔ nom ɛde aka nea wonim no ɛho Buronya mu ɛna yɛwɔ na Buronya mu nso deɛ maka adi kan aka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ adidie Teɛ nɛ me ne wo ɛɛbɛyɛ yam balls ɛna ɛnɛ me ne wo ɛɛba aba abɛyɛ na yɛ de di bronya no ɛno nti bayerɛ ɛna mafa no mɛ de kan ahohoro ɛho no ɛno nti mɛ srɛ wo sɛ time biaa wobɛfa abayerɛ biaa no a wo bɛ sensen no na woahohoro ho ɛfiri sɛ nɛteɛ no ɛdɔɔso nti wo wie na wohoro ho a na woahu sɛ wugye a, na ɛte ne tebea nni ho. Ɛno nti asensen awiei no, ɛno na na wohoro ho kama no. Enti meretwitwa. Enti sɛdeɛ wosi pɛ wo shape biara no, na wotwitwa wo deɛ no. Enti yɛayɛ no sei no awie no, meresɔ stove no na yɛde asi gya no so. Nti mede asi so no, mede nkyene na mede regu ho. Na makata so ama no ayɛ n'adwuma. Ɛno nti aberɛ a ɛnam no si ɛ aberɛ a bayerɛ no si gya no so no, yɛbɛtwitwa spring onion, ɛno nie, gyeene ahahan ɛno na nafa wɔ hɔ so. Enti matwitwa gyeene no awie no, Wei nso yɛ parsley, ɛno na mafa a ɛno nso meretwitwa no. Twitwa no nketenkete nketenkete. Abusua mesrɛ wo parsley no ɛyɛ very good. Mesrɛ wo ɛyɛ nneɛma bebree ɛma nipadua ɛno nti wokɔ dwom a na wafa bi ɛtumi de yɛ drink. Mayɛ bi ɛwɔ me channel no so Nti wode ayɛ akɔbɔ so na hwɛ sɛdeɛ mesi yɛɛ no no na woayɛ bi. Awɔ na aba yi nti time biara wowɔ hɔ a na woayɛ bi na wohwiehwie ɛnom na ɛresa wo yareɛ. Wei nso yɛ akokɔ nam na mafa a mayi skin no afiri ho. Ɛno nti mebɛyi kasɛɛ no afiri mu na aka nam pa no. Sɛ wonni wei sei no bi wɔ hɔ na sɛ wokɔ supermarket a wodeɛ tɔ deɛ yɛayi kasɛɛ no afiri mu dada no na afei woabɛfa ɛno na woayusu. Eno bɛyɛ easy de ama wo. Nti mɛyi kaseɛ no afiri mu no, wahu sɛ ahoma ahoma no a ɛwɔ mu no na wa make sure sɛ wobɛyiyi afiri mu. Nti mayɛ no sei, awie no mebɛtwitwa no nkete nkete nkete nkete. Nti yɛ bayerɛ no nso ayɛ ok ɛno nti mefa na mahwie ɛho nsuo no nti bayerɛ no ayɛ kamakama no ɛno nti mehwie de agu me plate no so na yɛgyaa no ama no adwo ansa na yɛabɛ maahye sɛ ɛrehye na wo maahye na ɛma no ɛtetare Enti bere a bayerɛ no si so no, yɛrebɛyɛ yɛn nam no ho adwuma. Ɛno nti me frying pan a mede asi gya no so no, na mafa olive oil na nhwie kakra de agu mu no, na mafa akokɔnam no de agu mu. Sɛ medi agu mu awie no, mefa garlic de agu mu. Na mede nkyene kakra de aka ho. Wei nso yɛ Mabeki Mixed Spices abusua a ɛyɛ atɛn bi a na meka kyerɛ wo sɛ wobɛn me nko ara a, hwehwɛ na kyerɛ kwan, na ɛyɛ kama pa ara. Ɛyɛ spices a wode gu aduane mu ama woadi ama no asa wo yareɛ na asiesie wo nipadua no ama wo. Ɛno nti ɛno ara nie, sei ara na. Maka afra na magyaa no ama no asi gya so bɛyɛ two three minutes after two three minutes no na mabɛte margarine ɛno na meti bi de agu mu no. Nti megyaa no ama no asi so kakra nkakra nkakra nkakra nkakra. Nti me gya ne life no de ama no no yɛ kɔ akɔ machine ba yerɛ no nti ba yerɛ no na me machine no abusua sɛ wo nni deɛ de machine yi bi wɔ hɔ nom a wo bɛ tumi a machine wɔ ayowaa mu na wo wie a wa tete no kama kama agu wo bowl mu na afei yɛ de nneɛma no aba aba bɛ fra. Nti wo wie a na wa make sure sɛ wo bɛ foro foro mu na deɛ atetaa so no nyinaa atumi awa atete mu. Ɛno nti ɛno na me rehwie ɛde agu me silver no mu no. Nti gyeene ahahan no ɛno na mɛhwie agu mu no na ma fa parsley no nso ɛde aka ho. Enti metwi nutmeg kakra de agu mu na ama no ayɛ hwam. Na wokyi wie na wobɔ mu a, parsley no ne gyeene no a ɛwɔ mu no ne nutmeg no, abusua, ma me bɛke kitchen ɛhɔ yɛ dɛ. Mede pɛpɛ na medi regu mu no. Na mafa olive oil kakra de agu so. Abusua, sɛ wonni olive oil wɔ hɔ a, wubetumi ayi so margarine, margarine no, na woanane no na wode agu mu. Enti ɛnam no nso na merehwie de agu mu no. Enti buronya yi, make sure sɛ wobɛyɛ bi de asi wo table so. Enti mayɛ no sei no awie no, mereka afra. Na mede nkyene kakraa bi de apete so. Nti mayɛ no saa no kosua na mafa a ɛno nso mebɔ na mahwie de afra. Na waka afra. Nti yɛka afra awie no yɛbɛbobɔ nti oil na mede yɛ me ɛgrisi me nsa mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛntete nka me nsa mu na ɛbɛbɔ no kamakama de ama wo nti sɛdeɛ wosi pɛ wo shape no na wabɔ wo nso wo deɛ no nso so saa. Maame bɛkekekye ɛhɔ ɛɛtɛ nneɛma pa ɛna yɛkyerɛ ɛno nti mayɛ ne sei no awie no maa bɛki chicken spiers na mafa no. Ɛno nti esiam na mɛsa a madi bi agu esiam no mu no, na mafa sinamon, ɛno nso de agu kosua no nso mu. Enti mayɛ no sei no awie no, mebɛbɔ bɛka kosua no afra na asae kama. Nti mede nkyene kakra regu esiam no ne spices no mu na maka afra. Nti maka afra awie no na mafa nsuo no de agu mu. Abusua mesrɛ wo yɛ a ma no nyɛ light, ma no nyɛ thick. Sɛ ɛmu yɛ thick a, ɛbɛyɛ tenkɔn dodo. Nti mesrɛ wo ada, ma no nyɛ light. Enti mayɛ no sei awie no bread crumbs na esi hɔ no mebɛkootu ɛho no. Enti medi kan de ato esam no mu. Nti esam no mixer no na mɛyɛ afiri mu a mede ato bread crumbs no mu. Paano a yayam ɛno na mede ato mu no. Mede to mu wie a na masan de akɔto kosua no mu na masan de abɛto bread crumbs no mu. Enti sei ara na meyɛ no nyinaa. Abusua, ɛnyɛ yize, ɛnyɛ yize, mendaadaa o. Sɛ afei woyɛ bi de ma w'abusua a, Wɔn ani bɛgye ho, na tɛm biara wɔto wɔatumi asesa wɔn nsa kakra. Ayɛ a na ɛduru baabi a na aduane no die no akɔ akɔ akɔyɛ one way. Mesrɛ wo, ma me bɛke kitchen, yɛwɔ hɔ. Mɛkyerɛ wo nneɛma papa wɔ hɔ a wo nso wobɛtumi ayɛ bi na woatumi adanedane wo nsa. Enti ɔdɔfoɔ, awa no na mahitii no, ɛno nti mebɛkye, mebeyiyi de agu mu. Sɛ woamma wɔ oil no anyɛ hye na woyiyi gu mu a, ɛbɛsoku oil no na ɛbɛpaapae de agu awa no mu. Enti ma awa no nyɛ hye ansa na wode agu mu. Mɛsrɛ wo sɛ wode gu mu nso a, mfa ngu mu bebree. Wode gu mu bebree a, ɛbɛsoku oil no, but wokye no nkakrankakra a, Ɛbɛyɛ kama kama ma ne ho ahenhan no, anwa biara nso rengyina mu, na wo nso woahu sɛdeɛ wobɛsi ayɛ no. Ɛno ara nie, ɛno na makye awie yi o, nie, sei na ɛteɛ, akɔnnɔ akɔnnɔ, kama kama kama kama, sei aa, abusua yɛ no sei, fa si wo table so, na wo ara wobɛhu, meyɛ no sei a na aborɔfo no rechase me because wɔn, meyɛ bi ma wɔn di. Ah, maame bɛ kekekye o maame ɛno ɛni o mengya wo ho ɛyɛ kama nkasa nkasa nkasa mm-hmm. okay